rodigeda rodigeda na miss p kha phalaphala fm
loko vhera muthetshelesi ndi khou vha ṱanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ya roḓigeḓa nṋe nga dzina ndi pfi miss p ndi tshi ri kha ri vhe roṱhe u bva zwino swika tshitoro awara ya vhuṱahe ri life kha facebook na kha youtube vha vha ṱoḓa phalaphala fm ri nanu misi yoṱhe ri zwi funa nga maanḓa musi vhone vha tshi vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo hafho kha dzi comment vha nga lumelisa lavhelesa mishumo ye vha ita na zwe vha zwi swikelela muyeni washu wa ḓuvha ḽa ṋamusi u thoma hanefha kha bola ya milenzhe u tamba bola ya milenzhe fhano kha ḽa afurika tshipembe na mashango ḓavha u vha mugudisi vhane vha kona u dzhia thimu bva fhasi vha isa nṱhange kha vho premier league ndi khou amba nga muthu vhane vha vhori vho tumbula na vhaṅwe vhatambi vha bola ya milenzhe vha makone nga maanḓa fhano kha ḽa afurika tshipembe vhathu vho no tonga vho kokedzo mutong vhathu vho no tonga vho mulamo wa ndau thetshelesi wa phalaphala fm vhone arali nda nga ri vho owen dagama ndi a zwi ḓo uri vha ḓo zwi ḓivha uri namusi ro ḓigeḓa na muthu ane vhori ndi wa vhuṱhogwa hani ndi khou vha ṱanganedza lokovhela kha mbekanyamishumo ya ro ḓigeḓa nda
um
owen jao carnilus dagama rabadol vhone vha vha tshi funesa nga maanḓa uri hu ḓo ḓuruvhaluliwa mutukana tshikhindi tsha kheruwa ndi nnyi o vhuya wa ḓuruvhuluwa tshikhindi tsha kheruwa ndi vhone vha tshi khou tamba bola kana vho no vhuya vha tou zwi vhona hai ndo tou zwi ita ne muṋe okay and then um, ndi kha dzi humbula ndo ḓa na swallows hafha triangle stadium nda ḓivhula muṅwe muthu tshiki ndi tshakheruwa zwino ndi nga si ambe dzina ḽawe ni ngori a zwo ngo naka mara na vhatambi ndo vha ndi tshi zwi funa vha tshi ḓivhula ngori arali ni tshi khou wina na ḓivhula zwi amba uri ni khou frustrator heḽa iṅwe team that's why ndi a zwi funa zwo ḓivhula mara ni fanela u ḓivhula ni tshi khou ya phanḓa hu na dzina ḽe nda si ḽi ambe ḽa tshivenḓa mm. a thi fhuriwi mm. ḽi khou bva ngafhi a thi fhuriwi heḽi dzina ndo to fhiwa nga nga vhaṅwe mukegulu vho sa makhulu wanga ngori vho na aluwisa ah, hanefha venḓa vho um, ndi vho ramugondo ah, ndi vhone vho vho mpha heḽi dzina ndo vha ndi kha dzivha muṱuku mara hu na vhaṅwe vhahulwane kha nṋe mara ndo vha ndi tshi kona u ita zwithu ha vha vha sa zwi koniho ene vha mbo dzi ri hoyu o thanyela thungo oyo kha ri mufhe dzina a thi furiwi ndo vha ndi i think eight or nine years old nda fhiwa he dzina ya mbo dzi dzhena zwavhuḓi bolani ngori zwi tshi ambiwa bolani zwi amba zwinzhi zwino a madzina ndi manzhi kha ri ḓo lavhelesa uri ndi lifhe ḽine vhone vha ḽi takalelesa nga maanḓa musi ri tshi vha vhidza ngalo a thi furiwi o zwi amba zwori
kha dzulo ili ḽashu ḽa namusi mm. ndi vhe ndi tshi khou vha vhidza uri a thi furiwi a thi furiwi odg a thi furiwi odg luambo mani vhone vha khou amba tshivenḓa zwavhuḓi nga maanḓesa mm. ende ri tshi lavhelesa eh, vhubvo havhoi ri khou vhona hu na bva haningei vho potshokisi kha vha ḓo ntshimbidza lwendo lwavho uri vha swikisa hani venḓa okay uh, ho da makulukuku wanga o no bva portugal vho swika hafha vha tshi khou ḓa u ita zwa mavhengele no zwino makhulu wanga khotsi ya khotsi yanga vho vha vha mudededzi Vho, vho vula zwikolo zwiraru kana zwiṋa hanefha Venḓa vha tshi shumiswa u vula tshikolo. Yo no ima zwavhuḓi, vha khou dzhiwa kha iṅwe, vha dovha vha, vha imisa zwavhuḓi ngo ralo ngo ralo. Zwino vho vha mudededzi ene, ene vho, vho funza vhathu vhanzhi na, ma, na madokotela a hone ṋamusi o no bva zwanḓani zwavho. Zwino kha khotsi anga vho bebwa hanefha Venḓa na mianga vho bebwa Venḓa. Um, nṋe ndo begwa Volksrust. Khotsi anga vho wana mushumo hange eh, Volksrust, eh, Vogoros. Um,
na maitele nga kuitele kwa lushaka lwa vhavenḓa nṋe ndo aluswa sa muvenḓa na vhangana vhanga vhoṱhe vha vha vhavenḓa uh, ndo ndi sina na mungana muthihi wa muportuguese zwino na portuguese a thi ḓivhi no i ḓivha ni uh, a thi koni u amba mara tshivenḓa ndo to aluwa natsho ndo to ya tshikoloni uh, easteris high school bva hafhaḽani nda ya middleburg high school uh, uh, uh, middle, uh, kha boarding school ya middleburg mara ndi tshi vhuya uh, zwikolo zwi tshi vala ndi khou vhuyelela hayani zwino vhangana vhanga vhanzhi ndi ndi vhathu vho no bva hanefha vene kha u ḓo mbudza ndi mini zwiṅwe zwithu zwe vha zwi ita zwezwi vha tshi khou aluwa zwine zwa vha zwi khou tou sumbedza zwa uri zwa kuma kuma vho aluswa nga nḓila ya tshivenḓa i think tshithu tsho no kona u sumbedza zwavhuḓi ndi uri hoyu tanzhewa hoyu ṅwana o thoma o ya hogoni zwi amba uri eh, ri khou ri khou shuma nga nga dzi principles dza vhavenḓa nga, nga milayo ya vhavenḓa um zwino hezwiḽa zwi sumbedza uri ri khou tshila mara ri khou tshila sa vhavenḓa mara na zwiḽiwa zwashu rine a ro ngo wana malegereni no ro to fhiwa mashonzha ni fanela u shenga mashonzha kana tshikoli ngo ralo zwino ro aluwa eh, sa, sa, sa, sa vhathu vho no khou tshila zwavhuḓi vhovhuya vho vha dzula vhona mukalaba vha ṱalutshedza uri ndi mini tsho vha ita uri vha pfuke mashango oṱhe vha ḓivhone vha tshi khou ḓo dzula afha ha makhuvha i think tshithu tshihulwane vho ḓisiwa nga vhamusanda vha makhuvha Vho tou rambiwa uri vha ḓe hangei ngori ho vha si na mavhengele ho vha si na tshithu ende vho tou ḓa vha thoma ngazwo mara vha gudisa mukala wanga uri vha ye tshikoloni uri vha kone u vha mudededzi uri vha kone u thusa shango ene u fundedza vha fhedza vha tshi khou fundisa vha tshi khou gudisa na na na gerekeni vha tshi khou funzea gerekeni ya presbyterian ya vhufuli um zwi amba uri vho to vho vha vho dzi imisa u thusa shango tshithu mm. tshihulwane ndi u thusa shango zwino ngori ngei murahu muthu a vha a sa tendeli uri a funze kha eli shango ḽine a bva khaḽo vha vha tshi khou ḓifunza hanefho venḓa vha vha khou ḓifunza hanefho ha makhuvha mukala ya vho vula zwikolo zwo no vhalea zwo no vhalea vha tshi shumiswa nga nga muvhuso uri vha tou vula tshikolo vha vhea dzi structure zwavhuḓi yo no ima vha khou ya u vula tshiṅwe tshikolo u swikela u swikela yo yo ima ngo ralo ngo ralo yo vha i mushumo wavho vha sa dzuli miṅwaha kha tshikolo just maybe one one year mm. and then vha dzhiwa kha tshiṅwe tshikolo mm. a ri ḓo lavhelesa afha yani vho bebiwa vha vhararu ya yeah. eh, vhushaka havho na vhana vha miyavho vho nga nḓila ḓe ee ndi yavhuḓi nga maanḓa ndi yavhuḓi nga maanḓa um hoyu wo thoma ndi pfi ines ndi dokotela mm -hmm. um, madokotela wa dzines mm -hmm. Eh, ndi ene o faraho sibadela ya, ya, ya easteres and then hoyu muṱuku
aluwa ndi bone baba kutsireledza baba basizana yeah. uri tiri wa muthanga ndi iwe une wavha u khou funa u ṱhogomela vhathu vha tshifumakadzini vhane vha vha hone afha hayani ya mara tshito tsho dina wa koni bikani mm. ngori ho vha tshi bikiwa ho vha tshi bikea vhasidzana ndi vhone vhono bika ndi hezwi zwo dina mara ndi tshi thoma u ya overseas u yo tamba belgium na mm. ireland na, na spain um, ndo to guda u bika ngori ndo vha ndi khou dzula ndi ndoṱhe zwino zwa mbudzi vuwa hanefhala ri ḓo dzhena khalo na ḽenelo ḽa musi vha tshi ṱuwa vha tshi ya mashango ḓavho ngauri hafho ndi pfha u nga ri naho na mafhungo manzhi nga maanḓa fhedzi ndi na mulaedza une nda khou ṱoḓa u tamba wo ḓilugisela u pfa

zwe vha vha tshi khou sumbedzisa zwone muthetshelesi wa palapala fm ndi uri zwe vha zwi guda kha vhabebi vhavho ndi uri vho gudiswa upfhi vha funela u funana ndi zwone ni nga lwa sa vhana vha musadzi sa dzikhaladzi vharathu na vhakomana fhedzi tshithu tshihulwanesa tshine vha fanela u vha natsho ndi lufuno ndi zwone zwe vha vhona zwone musi vha tshi khou aluwa u funana havho na dzikhaladzi dzavho um okay a ri litshedzwa miṱodzi zwino ri ri ri ambe eh, maṅwe mafhungo e vhone vho sumbedzisaho ndi uri um makhulu hange murahu o vha hone mavhengele a ha dagama mm. ha makhuvha a kha ḓi vha hone na zwino no no no okay um zwono zwono vha uh, vhono fha vhaṅwe mm. ngori vha tshi vha tshi aluwa khotsi yanga vha na vhone vha vha mudededzi vha sa fune hezwi zwa mabindu ni zwa zwa makhulukuku ya zwino na makhulu wanga vha sa funi zwa mabindu vha khou ṱoḓa u funzea u gudisa vhathu u vha thitshere zwino vha fhedza vha vha principal na khotsi yanga vha fhedza vha vha principal mm. ndi ndi hezwi zwo ita uri zwi zwi ri bve khazwo mm. mara na miyanga vha na eh, vha tshi bva eh, scotland mara vho bebiwa venḓa mara vhabebi vhavho vha tshi bva scotland zwino na vhone vho fhaṱa vhengele hangei ha Mabonyani uh, he, hangei ha ngwenani ya Mapoli uh, ipfi ma, ha Mabonyani uh, na, na, na zwino hela, hela vhengele i kha dzima and then hu na nnḓu yo fhaṱiwa and hu na ku orchard kwavho um, zwino hezwilani zwo vha zwi nga maanḓa kha miyanga oh ndi khou zwi pfesesa fhedzi tshifhingani tsha murahu a zwi tsha fana na zwino hune vhathu vha vha tshena ri a ḓi sokou tou vha vhona ra ḓi zwi tenda uri a vha hone ndi khou sokou tou lingedza u humbula uri vhutshilo vho nga nḓila ḓe vhathu vha lu- vha vha lushaka lwa vhavenḓa haningei shangoni ḽa makhuvha vho vha ṱanganedza nga nḓila ḓe vha tshi zwi ḓivha zwa uri havha vhathu ndi vhatshena i think ngori ndi kale ri hone vho ri ḓowela ro aluwa navho nṋe ndo aluwa ndo aluwa na vhaṱhanga vhoṱhe um vhaṅwe vho no ṱuwa vhaṅwe vha kha dzi vha hone zwino vho no ri ḓowela vha zwi ḓivha uri ndi hayani vha tshi swika ngi mango mango manzhi o bva nge a digama a tshi khou ṱavhiwa venḓa o bva a digama manzhi zwino vhathu vho no zwi ḓivha uri eh, vho vha vha vhathu vho no ṱoḓa u tshila na vhaṅwe na u thusana na, na marifhi O vha tshi swika kha makhulu wanga vha vhalela vhakegulu ngori vha sa koni u vhala zwino vha vha vhalela eh, marifhi hu na lufu vha tshi ṱangana hanengei eh, ah, vha thusiwa u pulana zwithu ha dagama hmm. zwino ndi vhathu vho ri dowela ende vha zwi ḓivha uri ri tshilisa hani mm. e, e, nda humbula musi vhone vha tshi khou amba vha tshi ri e, musi vha tshi khou yo u thoma u tamba bola mm. ndi hezwi he vha swika stadium hone hu na vhaṅwe vha khou ḓi amba hu khou ambiwa nga tshizulu hu khou ambiwa upfhi e uyu muthu kana muṱukuṱuku u khou ḓo ita vha sa zwi ḓivhi uri vhone mathina vha pfa luamba kha vha ḓo nkhumisela kha ḽia ḓuvha ya i mean uh, vha sa ḓivhi uri uri ndi khou tshi pfa tshivenḓa na tshizulu na tshisuthu ndi a zwi pfa Zwino vha tshi thoma u, u, u, u sola vha tshi thoma u amba nga nṋe ndi soko fhumula nda vha litsha nda vha litsha mara zwithu zwo itewa ndo vha ndi ndo vha ndi kha kha mm, tshidimela tsho no khou bva mamelodi heyi yo no khou ya uh, pretoria b station mm. and then ho vha na havha vhakegulu vho dzulaho vha tshi khou ri

ndi muhumbulo ya vhuḓi mm. ngori eh, ni sumbedza vhathu uri ni a kona u tshila navho mm. eh, kha ri ḓo lavhelesa ngori mukala vha vho tou ri fombe nga maanḓesa kha mafhungo a pfunzo vhone hafha zwino vha tshi khou aluwa mafhungo a tshikolo o vha tshi khou tshimbila nga nḓila ḓe eh, zwo zwi khou tshimbila zwavhuḓi mm. ndo dzhena easters high school nda nda nda fhedza kha middleburg um, boarding school mm-hmm. ra dovha ra vhuya ngori vho ri a vha tsha tendela vhathu vha vha vha vha vha hanefhaḽa uri vha dzhene hangei um, hangei north west yo mm. yo yo yo yo itiwa vhathu vha north west mm. nda nda humela kha eastridge high school nda kona u matriculate yone mm. and then nda thoma u u dzhena uh, nda nda nda ita biproc kha the university of south africa mm. and then nda mbo dzi wana opportunity u ya belgium okay. nda mbo dzi ei ngori lufuno lwa bola um khotsi yanga vha khou ṱoḓa uri ndi wane degree yanga mara zwa bala ngori ndo to ndi tshi swika belgium vere hai ni fanela u dovholula you must start from the fresh we don't recognize the first year zwino nda mbo dzi ri hai ima ndi thome ndi fhedze zwa bola zwa guda ndi ḓo dzula ndi tshi khou zwi ita mara ima Haa zwa bola zwo nda mbo dzi dzhena nda wana ndi tshi kho khotsi yanga vha na degree mara nṋe ndi khou hola tshelede yo no fhirea khotsi yanga nda ri hai kha ime hei zwa dzi degree kha zwi ime nyana um zwa bola um zwi tonga zwi ḓo ntshidza nga nga nḓila yavhuḓi vha tshi ya belgium vha vha tshi khou ya u yo ita zwa tshikolo kana vho tou takuwa vha tshi tou zwiḓivha zwori vha khou ita zwa bola ya milenzhe ima ndi vha vhudze hafha ndi tshiṱori tshavhuḓi nga maanḓa hmm. ndo vha ndi khou tambela dynamos ra tamba na pirates and ha ḓa dzi scouts dza belgium u ḓa u ḓa vhona vhatambi vha pirates and then marine ro ri khou tamba na pirates nda kora hatrick ra rwa pirates 4 2 nda kora hatrick Vha thoma u sedza nyana then ra tamba the next week na chiefs uh, ra, ra rwa chiefs 2-1 nda kora mbili vha thoma u vhona zwino uri no no no 1985 then u bva hafhalani ra tamba na bushbucks ndi ṅwaha ye bushbucks yo winaho league na, na clive barker ra ra tamba na bushbucks ra vha ḽa two not nda kora nthihi vha mbudzira hai u tonga hafha hu na muthu nda nda invitiwa nda rambiwa uri uri ndi ḓe belgium for trials and then um, nda, nda, nda swika belgium nda ḓivhudza uri a thi tsha vhuya ni nṋe ndi khou ḓa u shuma hafha nda trainer nga matsheloni with the first team nga masiari with the first team nga madekwani with the reserve team vha zwi vhona uri hoyu muthu o dziimisa that's why ndo ya u shuma ndo vha vhudza uri nṋe ndi khou ya u shuma nge a thi tsha vhuya ni and then uh, havhalani vambudzi izvi vanori hai hoyu muthu o dziimisa he's got character and u khou ṱoḓa u shuma nda fhiwa contract for, for three years fhedzi ndi khou ḓivhusa uri lutamo lwa bola lone lwo bva ngafhi hanefha venḓa vho vha vho vhona mini zwezwi vha tshi khou aluwa uri vha tou pfha uri zwa zwino ndi khou nyanga u thoma u tamba ende musi vha tshi vhona izwo zwithu zwo ṱuṱulaho uri vha vhe na lufuno lwa bola ya milenzhe vha ya vha thoma u tambela ifhio Ndo thoma u tamba hanefha hayani, hu na, hu na kudavhinyana hanefha hayani ha makhuvha ha makhu, hanefha muḓini washu okay. na u swika na last year vhathanga vha tshi ḓa vha tamba hanefhaḽa mara vha mbo dzi thoma u, u tshinya mafasitere ngo ralo ngo ralo mm. vha zwi ḓivha mara mm. ndo thoma u tamba hanefha bola nda ya ngwenani ya mapholi nda tambela thimu ya hone Na zwino vhaṅwe vha ḓo vha vhudza ngazwo uri ndi nnyi o, o, o tambaho na nṋe hangei. Um, vha hone vhanzhi. Zwino nda tamba hangei, nda zwi vhona uri mara u tou nga ndi a kona. And then u bva hafhaḽani khotsi anga vha ndzhia kha Arcadia Shepherds. They are training our Arcadia Shepherds, under 14s, under 16s, and then u bva hafhaḽani nda sainiwa nga Pretoria Kellies nga, nga Kai Jensen. Ndo tamba na, na Macro Masterpieces Moripe, mara ndo vha ndi kha dzivha mutuku. I think I was 17 years old. And uh, nda nda tamba na Pretoria Kellies, u bva hafhaḽani Kai Jensen a wana mushumo kha Dynamos.

mara vha tshi swika ngei belgium mafhungo a tshikolo a thoma ima ti a thoma ima ya zwino namusi vha afho hune vha vha hone ri khou vhona eh, hu na vhaṱuku vhane vha khou takuwa vha tshi ri vha khou ṱoḓa u ita mafhungo a bola ya milenzhe navho vha khou dzhia tsheo yeneyo yo uri hai riṋe ri khou ṱoḓa u litsha tshikolo vhaṅwe ṱari vha khou ṱoḓa u litsha namusi vha kha ḓi vha kha mirolo miṱuku namusi vho no vha fha hune vha vha hone vha nga ṱuṱuwedza uri zwa vhukuma kuma mafhungo a tshikolo muthu ane khou ri khou ṱoḓa u ita bola ya milenzhe kana u khou ḓo tamba bola ya milenzhe a thome a imise
a songo imisa tshikolo a songo imisa kha, kha, kha, kha fhedze na grade 12 uh, ah, zwe nda ita na, na, na given msimango oyo ya kha, kha chiefs um, eh, ndi tshi yo mu vhona hangei kha ug uh, ah, o vha in, in second year mm. nda ri nga ndani u ita dzicourse dza six itani dzicourse dza four ni kone u ya phanḓa no guda and then na tamba bola so I'm praying uri sa zwino u khou fhedza nga degree yawe uh, uri matshelo uh, arali o fhedza na bola at least una something u wela murahu khayo so i think vha songo litsha zwa, zwa tshikoloni vha fanela u ya phanḓa nazwo mara kha vha fhe tshifhinga tsha tshikolo ene tshifhinga tsha bola then belgium vhutshilo vho nga nḓila ḓi haningei ngauri ndi khou zwi khou tou lingedza u ḓivhusa uri nga tshiḽa tshifhinga ndi tshifhinga tsha musi shango ḽashu ḽa lisathu wana mbofholowo zwi amba zwa uri eh, vhathu vha tshi pfha uri vho owen dagama vha bva kha ḽa afrika tshipembe nga hetsho tshifhinga vha khou lingea no ṱoḓa u vhudzisa u pfhi shangoni ngei ḽavho vhudzisa zwithu zwa mafhungo a politiki na mini ngo to ralo i think the most eh, eh, tshithu tsho nthusaho khotsi yanga vho mprepara ndi tshi ya belgium ni khou ya u tamba bola a ni khou ya u ita politiki Vha tshi ni vhudzisa nga dzipolitiki na mini na mini na mini ni songo dzhenela khazwo hu na vhathu vho no zwi kona and nga tshiḽa tshifhinga ho vha na vhathu eh, vha south africa hanengei belgium na, na holland eh, vha kha exile zwino havhaḽa vho ḓa mva khasha hangi vha tshi pfa uri ndi hone vho ḓa u vha dalela vho ḓa u ndalela mm. Vha tshi, uh, vha tshi ḓa hafhaḽani vha ri ha ndi fanela u ḓa ngei kha dzi meeting dza hone na mini nda ri ha kha vha mphe chance ndi kha dzi vha muṱuku ene zwa dzi politic a thi athu zwi kona ndi ḓo khakha ḽiṅwe ḓuvha hmm. kha vha ntendele uri vhone vho no zwi ḓivha ndi ḓo vha tikedza eh, kha vha ye phanḓa nazwo mara eh, ntendeleni uri ndi fokisa kha bola vhaisala vha tshi vhuya fhano kha ḽa afrika tshipembe ho vho no ḓo itea mini Hai, ndo thoma u bva Belgium ndo ya Ireland. Mm -hmm. uh, nda tambela kha Derry City. I was the player of, of the year, top goal scorer. Uh, I was the only, ndo vha ndi muthihi fhedzi a re na fan club yawe in Ireland. I had my own fan club. Okay. And then from there nda ya Spain. Ndi tshi swika Spain ndi hone uh, uh, mafhungo a thoma hone. Ngori ho vha na an embargo u bva sa u bva mashango uri vha songo shuma na na na South Africa nga nḓani ya apartheid nda sa tendelwi ndo dzula for 3 months nda sa tendelwi visa u dzula hone vheri kha vha thome vha lugise zwithu hangei eh, eh, south africa vha bena vha bola vha golf vha rugby vha beniwa u ya kha spain ngori vho vha vha khou ṱoḓa u ima na, na, na vhathu vho no khou lwela for freedom hafha south africa mm. mara nda ri hai tende i tshi ḓo thusa hayani it's okay nda kona u vhuya hayani vha tshi tou thoma u vhuya fhano kha ḽa afrika tshipembe mm. eh, ho vha ho no vha na muhumbulo wa uri vha khou ṱoḓa u vha mugudisi wa dzithimu no okay. ndo vha ndi kha dzi tamba bola ndo ya kha durban leads united nda tamba mhm. one mm -hmm. and then u bva kha durban leads nda ya kha morocco swallows nda tamba hone for four years um, and we had a lot of success there ho vha na vhatambi vhavhuḓi nga maanḓa hafhaḽani and then u bva bva kha morocco swallows um, nda ya ya nda ndo tou vhaisala nda loaniwa kha pretoria city yo vha i kha i kha premier league ndi supersport zwino supersport yo tou renga pretoria city and ya kha pretoria city nda wana operation yo thoma nda wana operation ya vhuvhili nda nga vhona uri ndi nga si tsha kona ndi tshi gidima u tonga uh, eh, gona ḽi khou ya phanḓa and hu na pain ndo lingedza for one season u, u vhuyela u, u humela kha bola mara zwa konda nda dzi vhudza uri comes muhulwane o mbudza uri ndi tshifhinga tshaṋu zwino tsho ima kha bola ni ni ite zwiṅwe zwithu nda thoma mm. u gudisa nda thoma u gudisa team yo thoma yo vha i dynamos fhano venḓa um, na vho peter rabali nda i promota kha premier league first, first year nda i promota kha, kha premier league and u bva hafhalani nda ya kha, kha, kha mapate silver stars nda dzhia kha first division bva kha first division nda dzhia kha premier league um, uh, ndi hafha ye nda thoma u gudisane kha dynamos na kha na, na, na kha sil, mapati silver stars vha nga ntshimbidza kha uri u bva afho vha ya vha gudisa ifhio ngauri hafho ri khou vhona u navho pirates ri khou mm. vhona u navho moroka swallows yeah. vhafana vhafana under 23 yeah mm -hmm.
ndi tshi bva uh, mapati silver stars ndo i coacha for eight years kha, kha, kha uh, first division one year and then kha, kha premier for, for eight years um, Um, and then op Wahapalani, uh, ya rengiwanga the Royal Bafokeng. Mm -hmm. Mara nda todiwanga Vokoza. Eh, ngori hela ṅwaha yo fhedzisela uh, ro wina telcom cup the inaugural telcom cup by 2006 nda dovha Ar y dofar a phedair un am y Two Car League, and then da fa South African Coach of the Year, 2006. And then da, da vidziwa nga vho, vho khoza uri da ni thuse hafha tsano da ni, ni vhe foundation nyana nda kona u ya kha pirates ra shuma na zwavhuḓi u bva kha pirates nda ya kha free state stars sa technical director and then u bva kha free state stars nda ya kha um, Bloemfontein Celtics nda yo vha i namba mtshila ra ra penyo mbado okay ra then the next season ra fhedza number 6 kha league and then ubva hafhalani following season number 5 and then ubva hafhalani nda ya platinum stars na yone yo vha i fhasi fhasi zwino Ah, yo vhina mba mutshila ngei zwi to nga ndi vhidziwa fhedzi u bvisa havho vhavho fhasi ngori na pirates ndi tshi ya khayo yo vha i namba mutshila zwino nda mara ndo zwi vhona uri hu na potential khulwane ngori u bva mm. kha nṋe eh, ndi tshi ya kha pirates ndo amba uri ndi khou ḓo fhaṱa foundation and a tshi khou ṱoḓa u dzhia credit mara rudy crol a tshi ḓa a tshi ḓa a mbo dzi wina dzi treble twice in a row zwi amba uri hu na zwiṱuku zwe ra kona u vhea u vhea foundation uri i kone u ya phanḓa and then nda ya kha uh, uh, platinum stars uh, ra i bvisa nge fhasi and then u bva platinum stars Nda, nda ima nyana ngori ndo vha ndi na ndi na partnership na business ya dzicomputer na, na murathu wanga na uh, cousin yanga and then ra ita i business mara nda pfa ndi tshi kha ṱoḓa u u khoutsha bola and then um, um, ra, ra u bva hafhaḽani ra kono nda kono u ya nda khoutsha Uh, Tim Tuku, hanefhala. Um, yo no pfi hm parkist uh, yo vha i team yashu and um, ra i fhaṱa la team ra i fhaṱa ra i fhaṱa and then yashu ndi vhone na nnyi nṋe na cousin yanga okay. u pfi owen de gama nṋe ndi pfi owen and u pfi owen e r w i n okay. ra i fhaṱa roṱhe ene um, um, a mu dzhia overseas o, o vhaisala um, a ya overseas kha madokotela a ri gentin ni nga ita zwe na funa nazwo mara nṋe nda vhona uri ndi nga si rane ndi ndoṱhe ngori um, uh, i khou ṱoḓa muthu wa strong kha dzi finance nda nda larry brookstone a ḓa wa, wa highlands park ada ari kari shumane road inu ni do ni do va assistant coach ya Eddie Lewis mara ni do vana ni do fara dzi shares dzanu ndi a kha Islands Park nda shumana na Eddie mara a zwo ngo last zwa Eddie i think just 2 3 months And then ubva hapa lani uh, Rafata Latin ya fedza number 2 kha kha league. And uh, hela hela hela hela ṅwaha hova hova na dzi stream dza 5 dza dza Vodacom kha kha Gauteng. And vho vha khou ṱoḓa top 3 top 3 top 3 uri hu vhe na league nthihi. A ra, ra fedza number 2 uh, ra mbo dzi ḓivha uri ro no vha kha vhuimo yavhuḓi. Um and then u bva hafhalani u bva hafhalani eh, ndi khou zama u humbula zwavhuḓi ngori dzo ḓalesa dzi thingani ya then hafhalani a mbo dzi ḓa eh, bafana bafana hmm. vha mbidza sa the national under 23 coach and then ndi vha assistant ya shakes mashaba and then ra shuma roṱhe i think in the first fcon ro ya unbeaten in the first fcon

Nda game yanga yo thoma Burkina Faso ndo introducer um, uh, um, no jali um, andi ḓo ndi humbula nga dzini ḽawe okay. uh, uh, muṅwe wa vhatambi vha bola ya vhatambi vha bola mm -hmm. uh, ro wina i think 3-1 ra tamba na mozambique ra, ra draw hangi north road ra tamba na angola ra draw north north and then Nda vhudziwa uri coach o swika wa Bafana Bafana and u khou ṱoḓa u ita dzi structure dzawe nda tenda nda bva khazwo eh, ndi tshi bva khayo nda nda humela kha Islands Park nda humela kha Islands Park yo vha i kha the NFD uh, eh, yo vha yo no tamba five games

ngori u khou ṱoḓa mu o wina cup naye dance dance malisela uh, u khou ṱoḓa mu fha chance he was honest with me mm. and then u bva hafhulani a fha na assistant coach chance zwa sa shumi a kona u mbidza na yone yo vhe fhasi zwino fhasi fhasi nda nda nda coacha hone ra i bvisa ra i dzhia kha number nine ro mm. to just with one point u dzhena kha top eight and then for the next season nda vha hone and then nda nda nda bva hone contract ya fhela nga ile iṅwe uh, the second year and then uh, u bva kha ts galaxy uh, ndo ya kha uh, oh nda dafha kha kha magezi nda vhidziwa nga magezi uri na yone yo vhe namba mtshila nda ya nda i thusa ya bva kha number mtshila ya ya ya ya sa relegate we mm. and then uh, u bva hafhala mara ndo thoma nga vonwe bullets mm. ra coacha hone ra shuma zwavhuḓi ya, ya, ya kha number one mara ri tshi kha dzi rwela promotion nda vhidziwa nga magazine nda ya kha magazine nda ya nda i thusa and then u bva kha magazine Ndo vhudziwa kha iṅwe project eh, Botswana uri ndi ḓe ndi vhe structure uri hu vhe na structure ndi team ntswa kha kha PSL ya kha Premier Division ya Botswana ipfi Black Lions nda nda write a structure uh, and then u bva afha ndo vhuya hayani zwino eh, musi musi vha tshi khou amba lwendo lwavho hoṱhe vha tshi khou amba ndi khou vhona tshiṅwe tshifhinga vha tshi khou humbula na u humbula vha thoma nga u amba na zwa uri vhunzhi hedzi thimu vha vha tshi khou to dzi dzhia musi dzi sa khou shuma zwavhuḓi dzi tshi khou to bva fhasi mm. vha dzi sa nṱha mm. vha ḓi pfani u lavhelesa mishumo ye vha ita mm. ei zwa zwa zwa zwa vhaisala nga maanḓa it's very painful ngori ni a dzi pruva na dzhia team na i vhea fhaḽani and then and then nṋe ndo no vhudza dzi coacher dzinzhi vhanzhi uri arali team i yanga ifhasi a huna problem problem dzi thoma i tshi thoma u wina zwino i tshi vho gonya ndi hone ye dzi problem dzi thoma hone ngori uh, vhaṅwe vha khou ṱoḓa u dzhenelela khazwo vha khou ṱoḓa vhona dzi credit ngazwo mm. um, not vhane vha team mara vha havha vhaṅwe vho no khou shuma hanefhaḽa zwino na zwitshele zwa thoma hanefhaḽa team i tshi vho thoma u wina zwino ndi pfa zwi songo mpfara zwavhuḓi ene na vhaṅwe na vhaṅwe vha dzi coach vho no tshimbila nga i nḓila zwino nṋe ndi khou ri eh, vhathu muthu a tshi khou shuma zwavhuḓi mutendeleni a fhedze mushumo zwino mm. nṋe ndo to pfa ndo ndo vhaisala nga maanḓa ni tshi thusa team na zwi vhona uri no shuma ende no i thusa and then vha ḓa na na maṅwe mafhungo mm.
Mm. vha nga ri khamusi kha vhunzhi ha dzithimu na uri sokou tou amba uri thimu ifhio a vha khou tou fhiwa kana a vha ngo tou fhiwa maluvha avho
nga maanḓa ha vhone vho tou i vhea zwavhuḓi um credit i d ni um mara eh, nṋe nṋe ndi zwi ḓivha uri hu na vhathu vhanzhi vho no ḓivha mushumo wanga And, uh, and, and, and um, ri ḓo vhona ḽiṅwe ḓuvha comes zwi nga ri tshimbilela zwavhuḓi nga iṅwe nḓila mm.
Mm. Eh, kha ri ḓo lavhelesa vhushaka he vha vha na vho na khonani yavho vho vho ligudu vho hosi ligudu mm. ndi vhushaka ḓe
vho ligudu uh, eish He, um, zwi bva muraho na kha uh, mashaka ashu na mashaka a boligudu zwi bva gai zwi bva muraho nga maanḓa mara nga maanḓa mara ndo vha ndi tshi amba navho nga malugana na bola mm.
eh, so vho no shuma nga u ralo zwa zwino ngauri vha ri vho vhuya vha hone fhano hayani ndi zwifhio zwiṅwe zwo zwine vha kha ḓi tama u zwi swikelela ri tshi khou lavhelesa kha nḓowetshumo ya bola ya milenzhe ya um, vhe ri muvenda u bikiwa na ive ive ḽa vhibva muvenda sala zwino ne ndi kha dzi vha ndo dzi imisa uri ndi khou ḓo khoutsha kha premier league mara ndi khou tama uri hu vhe na development venda hu vhe na development yavhuḓi uh, development ya vhathanga vhaṱuku nga maanḓa maanḓa kha zwikolo uh, ndi khou zwi tama nga maanḓa uri ri vha thome fhasi havha vhaṱhanga ende vha kone u wana nḓila vha kha dzi vha vhaṱuku mm. ngori uh, zwa dina vho no aluwa ende vha sa tsha wana chance u yo u tamba huṅwe sa zwino mm. ni nga si vhale vhavenḓa vha five vho no khou tamba kha kha betwini vha khou zwi vhona ende mm. vho vhone and uh, there's a lot of talent in Venda. Eh, musi ndi tshi khou tambula zwifhinga ndo sumbedzisa zwo ri na haya mafhungo o u tumbula vhatambi hmm. vha khwinesa vhane vha khou shuma zwavhuḓi fhano kha ḽa afrika tshipembe hmm. vha ya zwi kona nga maanḓa kha ri ḓo lavhelesa uri eh, itsho tshikili vha ḓa vha tshi wana gai tsho uri vha kone u tou mu vhona uri haho mutambi oynoni muthu ono tou fana na mulomo wa ndawo eric mathoho ngori u tumbuliwa nga vhona i think, I think ndi, ndi, ndi changemo uh, it's experience but also ngori No, they say um, nga tshikhuwa very exposure drives character zwino ndo expose wa belgium nda ndi khou lingedza uri ndi zwi ambe nga tshivenḓa mara zwo luga zwi ḓo pfala izwo zwithu yeah um ndo ya uh, belgium nda tamba hone nda guda zwithu zwinzhi nda ya ireland nda guda zwinzhi and the mm. short time in, in, in um, in, in spain na hone ndo guda mm. zwithu zwinzhi mm. mara ndo guda na kha na, na kha vhagudisi vho eddie lewis vho sandile bali mm. uh, vhanzhi vho vho ngudisaho ndo guda zwithu zwinzhi khavho zwino i think just to u i vhala u i vhee zwavhuḓi i think ndi, ndi, ndi shenzhemo
zwino a ri dzhene kha mafhungo eh, a muṱa vhana muṱa Mm, ndi na nndwa okay ya eh, vhana ndi na vhaṱhanga vhararu um, muṅwe ndi ndi ene o fara- o faraho brasa hange makhuvha o no pfi aden wa ḓivhiwa nga maanḓa ene u khou tshila na vhathu nga nḓila yavhuḓi ndi uḽa we vha ri o ya hugoni ya a ri ḓo lavhelesa uri vha khotsi ḓe kha vhana vhavho Eh, ndi ndi muthu wa lufuno Eh, tshithu tsho no fhaṱa ṅwana ndi lufuno uh, uh, ni, ni nga vha strict mara hu fanela u vha na lupfuno tshithu mm. tshihulwane you must be strict and uh, mm-hmm. ni vha guide mara vha tshi aluwa nga lufuno mm. um, vha fhaṱea mm. eh, ndi na mulaedza tshi vha zwi ḓivha uri nṋe ndi muthu ane dzula na milaedza ti ya ndi na mulaedza

I khavara zwoṱhe. Hu na discipline, ni fara tshifhinga, a ni iti zwithu zwa vhuḓabaḓaba, ni respecta vhathu, ni mm. tshila nga nḓila ya vhathu. Mm. Zwino ndo to guda hezwi kha Eddie Lewis a ri hu na zwithu zwiraru fhedzi and zwoṱhe it's mm. discipline. So uh, ndi yone ndi khou lilela yone Venḓa uri there must be ndo ya nda khutsha uh, Vondwe Bullets ndo vha vhudza.

u, u ṱavhanya u ya fhethu ṱwani ni ndoṱhe mara ni tshi khou ṱoḓa u ya kule ṱwani na vhaṅwe zwino nṋe ndi khou ri eh, ndi nga takala ndi tshi khou shuma na vhaṅwe uri ri thuse havha vhana vhaṱuku uri vha kone u bvelela nṋe ndi khou ṱoḓa u vhona at least ten players kha betway vha no bva venḓa kana limpopo and at least two or three vho no khou tamba overseas zwa zwino ndi mini zwine vha khou zwi ita khamusi u nga ḓiwana khamusi zwithu zwo tou ralaho zwine zwa vha muloro wavho zwi tshi khou bvelela hu na vhathu vhane vha vha uri khamusi vho no thoma uri vha vha traine hai a thi athu thomana nazwo ndo to hmm. tshimbila kha midavhi um ndi tshi khou sedza uri uri hu khou ita ndi tshi khou thoma u ḓivha vhathu vhaṅwe ngori musi ndo vha ndi khou shuma huṅwe and just u ḓivha vhathu Nṋe ndi khou guda zwithu zwinzhi zwo no ḓo thusa kha vhaṅwe, zwo no ḓo thusa uri uri uri uri ri kone u farana, ri fhaṱe havha vhaṱhannga. Ndi khou ṱoḓa u humela murahu nyana zwiṱuku uri musi vha tshi ya kha Orlando Pirates mm. eh, ndi dziṅwe dza dzi thimu khulwane fhano kha ḽa Afrika Tshipembe. Mm. Zwiṅwe zwe eh, chairman vho khoza vha vha vhudze zwone ndi zwa uri eh, vho swika fhano Eh, vha khou ḓo thoma u duma zwino afha ende i ngoho vhone vha ri musi vha tshi lavhelesa na dzivhege dzine dza khou ḓa mm. vho wana na musi na ngoho kha manyusiphepha na kha magurannḓa hu tshi khou ambiwa nga vhone kha ri ḓo lavhelesa uri vhutshilo ho vha muḓivhalea vha mugudisi wa thimo hone ha vha nga nḓila ḓe kha vhone um eh, vho khoza vho mbudza uri ni ḓo vha kha dzi newspaper u fana na president ya shango ngori ndi thimu khulwane ene ni fanela u dzi fara zwavhuḓi ni fanela u tshila nga nḓila yavhuḓi ende ni fanela u representa heyi hey brand nga nḓila yavhuḓi vho ngudisa zwithu zwinzhi vho khoza hmm. ene i'm still grateful uri vho mphaela opportunity u shuma kha pirates ngori yo yo yo to mvea kha mepe khari khari ambi ngo yo eh. mvea kha mepe eh. and then the diwa na vatu angi KZN Cape Town vatu wasa divi na magezi marangori ndo shuma kha pirates ndi diwa shango lote ḓuvha ḽe vha wana ṱhingo i tshi khou amba zwo uri kha vha ḓe vha thuse haningei kha pirates ngo ḓi pfani um
ndo pfa ndo takala nga maanḓa ngori a thi kholi uri hu na coach a sa funi u coacha kha pirates kana kha chiefs kha edzi team khulwane na kha sundowns a hu na team uh, coach muṅwe na vhaṅwe muṅwe na muṅwe u khou ṱoḓa vha a tshi khou vhonala hangei uh, mara ndo to ndo to tshuwa ngori ndi tshi bva ofisini yavho ya muhulwane vho khoza vho dr khoza um ndo vha ndo vha vhudza uri ndi khou thoma u ya u vhudza vhathu vha vha hp silver stars uri ndi khou ndi khou resigna and mara ndo vha ndi si na contract na hp silver stars ndo vha ndi khou shuma for eight years ndi si na contract zwi sumbedza uri ni a kona u tshila zwavhuḓi na na vhathu hmm. contract a ambi eh, zwoṱhe ni mara vha vha nsumbedza uri ndi khonifha vhugai vhugai vhugai vhugai vhugai nda tshuwa ndi tshi vhona iḽa tshelede nda tshuwa nga maanḓa yo inzhi badi yo inzhi nga maanḓa ndo vha ndi sathu vhona tshelede yo ralo ndi tshi ndi tshi swika hayani musi a thongo saina ndo vha vhudza uri ndi ḓo vhuya matshelo ndi tshi swika getheni hayani ndi pfa twitwitwit ndi tshi sedza iḽa tshelede yo dzhena hai vha sathu shuma no shuma ndi sathu shuma ndi sathu saina no saina
a vha to zwipfa uri ha huna na iṅwe nḓila uri hey hafha a u tshena iṅwe nḓila nda nda resigner nda kona u ya kha pirates eh, ra shuma zwavhuḓi ndi vyo thimu ine na musi vha ri heyi noni ndi khou i ṱoḓa hafha zwanḓani zwanga he nda to i fara fhedzi ha ndi khou ni vhudza vheiwe nṋe ndi khou ri chiefs chiefs ndatofara chiefs one season fedzi ndi ndiyone yono do it's in my bucket list arali zwi tshi konedzea ndatofara chiefs uh, ndi khou vha vhudza uri ndi, ndi, ndi, ndi nga ita ndi, a thi khou ṱoḓa u dzi ambi- u dzi ambelela ne? mara uh, it's on my bucket list mara mara any other psl team a ri ḓo lavhelesa vhumatshelo ha bola ya milenzhe fhano kha ḽa afurika tshipembe vha khou vhona ho ima nga nḓila ḓe um, ndi khou vhona zwi tshi khou ya phanḓa i mean the psl is a big brand uh, zwe vho dr khoza vha ita zwone kha bola kha kha shango la, la, la, la south africa ndi zwihulwane it's one of the biggest leagues in, in, in, in, um, in, in africa and gandania hezwo na vho patrice mutsipe vha khou shuma zwavhuḓi nga maanḓa ngei kha caf zwi amba uri eh, combination hii i khou ita uri na shango ḽashu ḽi ye nṱha hmm. but i think the standard of football uh, kha south africa uh, i khou improve i khou improve naho vho no tou zwi amba zwiṱukuṱuku fhedzi zwino ndi khou ṱoḓa uri to zwi amba ri tshi khou zwi livhisa kha vha vhatambi vhaṱuku vhane vha vha hone fhano hayani vhane vha khou ṱoḓa ḓiwana vha tshi khou tamba kha dzi ligi dza nṱha vha nga vha eletshedza uri mini i think tshithu tshihulwane kha vha focuse eh, vha vhe na discipline

So I, uh, I, ndi khou humbela uri havha vhaṱhanga kha vha litshe hezwi zwithu zwi soko vha thusa ni mm. kha vha focusa u trainer no no dzi vhudzisa uri ndi khou ṱoḓa tambela chiefs ndi khou ṱoḓa tambela pirates ndi khou ṱoḓa tambela sundowns ndi khou ṱoḓa tambela manchester united liverpool and then uh, vha ḓo vhona i ḓo vha ṱuṱuwedza uri uri vha kone u phusha vha vhe disciplined mara kha vha dzi vhudze uri ndi khou ya huṅwe Musi vho no swikelela zwithu zwoṱhe vha tama u elelwa nga nḓila-ḓe? Hu na vhathu vhanzhi vho no zwi ḓivha uri ndo shumisa hani mm. ene ene ndi ndi ndi dedicated ndi tshi fara tshithu ndi fa ngatsho so zwino u tshi khou tou pfhi vho awela vho tou ḓigeḓa vha vha vha tshi khou ita mini ndi khou sedza bola nga maanḓa ndi khou sedza dzi game dza psl Dza NFD na hedzi dza hanefha mahayani ndi, ndi, ndi, ndi, ndi khou ṱalela bola ngori ndi nga si ḓivhe uri matshelo ndi nga wana mushumo mara ndi kha dzi vha kha level ya hone ndi mm. songo bva kha bola nda, nda vhidziwa nga team ndi sa ḓivhi uri hu khou ita mini kha p s l zwino ndi ḓivha dzi team dzoṱhe kha p s l na vhatambi vhanzhi na havha vho itaho dzi transfer zwino ndi khou zwi vhala uri ndi vhe up to date na tshiṅwe na tshiṅwe tsho no khou itea kha kha psl ngauri vhone vha ri vha mukala wa muvenḓa zwi amba zwo ri vha ḓi to vha vho to dzula masosani na vhaṅwe vhakala ha nṋe a thi mukala vha songo vha songo mbudza uri ndi mukala oh ndi songo mukala okay no no okay ndi ndi ndi ndi lwa na vhathu vha tshi ri mukala nda ri

nda nda guda zwithu zwinzhi khavho ndi khou guda na vhutshilo uri uri vha hani mara eh, ri tsini nga maanḓa ende eh, ri khou farana nga nḓila yavhuḓi podagama ndi khou livhuwa nga maanḓesa riṋe ro vha ḓivha khwine ṋamusi nṋe ndi khou livhuwa vhone vho mpha tshifhinga uri vhathu vha ḓivhe zwiṱuku nga nṋe